Дуслар, исәннәрмесез, саулармысыз? Әйтчедә менә бер форматтагы видеоны кертеп җибәрмәкче булам. Нәрсә булды моңа сәбәпче? Интертатның телеграмындагы бер репортаж. Монда ике егет барганнар KFC дигән тиз туклану ресторанына һәм инфоповод дип әйтәләр инде, сәбәбе нәрсәдә дисәгез, KFC-ның моңарчы хәләл булып эшләгән берничә рестораны хәләл булудан туктый. Бу инде күрәсең, мәшәкатьле ул хәләл, аның өчен чөнки хәләл буенча эшләсәң, аның документлары булырга тиеш, аның махсус суючысы булырга тиеш. Ләкин минем игътибарымны җәлеп әйткән әйбер булды, ул да булса комментарийлар. Гел шулай була бит инде. Берәр яңалык була калса, яңалыкка карый, аның комментарийларын уку кызыграк була. Һәм Беренче чиратта игътибар иттем Наил Нәбиуллин Мен комментариемда Наилне белүчеләр күптер, чөнки заманында без әле студент булган чакта, бу 2010 елларда ул Азатлык татар яшьләре хәрәкәтен җитәкли иде. Менә хәзерге вакытта күз алдына да китерү кыен, чөнки Наил башына түбәтәй киеп, кулына Татарстан әләмен тотып һәм бер төркем яшьләр белән алар пикетка чыгалар иде. Ә Наил Нәбиуллинның комментариена Игътибар итсәк, ул болай дигән, КФКИ-сига кереп ашарлык һәм ике сүз саен русча кыстырмаган татар журналистлары калмадымыни хәзер дигән һәм Әгәр дә без э, бу роликны ачабыз икән, менә хәзер ачып күрсәтәм аны һәм э, карый карый мин сезгә шулай комментарийлар бирермен. Мин аптырадым. Ул бит инде интертат, абруйлы басма, русча әйтмешли, неужели анда ике э, сүз саен русча кыстыручы журналистлар бар микән дип. Менә хәзер ачып карыйбыз. Без хәләл итләрне ашап калыйк. Без бәрәңге алдык. Без. Бу егеттә икесе дә акцент белән сөйләшә, ләкин сөйләшсә соң, миңа мәсәлән, башта колагымны ерткан шикелле, ләкин икенче яктан бу без инде безнең байлык, сез мишәр дип кенә менә гел шулай бит инде. Мишәрләргә сез дөрес сөйләшмисез, сез чиста сөйләшмисез дип әйтәләр иде тәнкыйть. Мин мәсәлән, сөйләшәләр икән, Э, билгеле э, бу шулай ук бик четерекле мәсьәлә кемдер әйтә мәсәлән урыс теле э, беренче каналдан бит урыс телендә шулай ук төрле әйтелешләр бар бар ростовский говор окет итәләр акет итәләр төрле төрле ләкин беренче каналда русча эталон сөйләм шуңа күрә татарча белмим булырга тиеш микән ул мишәр сөйләме булмаска тиеш микән ләкин бу очракта минем мәсәлән мин каршы түгел Карыйбыз алга таба. Лев Троцкий атларны кыйнап җөргән. Бу турысы түгел, на самом деле бу бабай. Менә на самом деле, на самом деле ның аның урысча сүзе бар. Чынлыкта, дөрестән. Әйбәт предприниматель була. Ә, предприниматель эшкуар, эшмәкәр. Кәкре бери, каждый егет. Предлагать. Каждый ул һәр Кайсы, һәр нигә дип әйтеп була, һәр нәрсә.
Бер куя алмый аңгыр сүтем. И бер йөзенче, что ли, кафега кергәч. Что ли, бугай дип әйтсәң дә була. Түбәтәйдә дәме, син түбәтәйгә керәсең. Син ул түбәтәйдә 400 сумга менә шундый нәзик кенә бер бәрәңгел әйбер алып чыгасың инде. Конечно? Егетләр белән килешәм.
Мин мәсәлән шулай ук түбәтәйне бик үз итеп бетермим. Дусларның да алып кергәнем булды, үземнең дә кереп ашаганым булды. Ләкин Белмим. Нәрсәсе ошамагандыр, бәлки тагын бер тапкыр кереп караргадыр. Кем әйтмешли, ул менә урыс сүзен кыстырам, не раскусил. Төшенеп җитмәдем аларның тәменә һәм ризыкларына. Милли фастфуд бездә килеп чыга алмады барыбер. Ну, милли фастфуд бездә килеп чыга алмады дип әйтү шулай ук Э, син башта башта кем үзең эшләп кара нинди хезмәт һәм әки килеп чыкмады дип әйтү әлбәттә ул җиңел Мин хәтерлим бу тәбәйтәйнең ничек барлыкка килүен, мин вакытта Шәһри Казан газетасында эшли идем. Бу челтәргә нигез салучылардан интервью алганым бар. Менә ул вакытта мин мин дә ышанмаган идем, милли фастфуд шулай күтәрелеп китә алар дип. Алар бит башта эшли башладылар түбәтәй рәвешендәге ларёкларда. Аннан соң ачылды рестораннар һәм Узган елны дуслар белән барганда, Калан күле янында аларның рестораны бар. Шул кадәр әйбәт итеп эшләгәннәр. Әле бит түбәтәйдән аерылып чыкты. Бер егет һәм Кыстыбый дигән ачты милли фастфуд. Билгеле, түбәтәй белән KFC-ны чагыштырып булмый. KFC ул еллар дәвамында, дистәләгән еллар буе шомарып-шомарып килгән һәм билгеле хәзер ул идеаль дәрәҗәгә хәлгә җиткән. Ә түбәтәй Алла бирсә шомара-шомара, аның әле шулай киләчәге зур булыр. Шуңа күрә менә милли әйберләрне әй килеп чыкмады, и начар дип әйтәсе түгел, киресенчә, аларга теләктәшлек күрсәтергә кирәк. Аларны менә бер-беребезне татарлар күтәрә белсәк, Канат куя белсәк, менә ул очракта үсеш тизрәк тә һәм яхшырак та булачак. Мин уннан ун куям. Ну, жалко, конечно, хәле китә. Жалконың татарчасы кызганыч. Менә мондый вариантлар кызыл китә аларның. Тау китә, җыры кала. Бу Мөхәммәд Мәгдиевтәме кеше китә, җыры кала. Алар егетләр тәкъдим иткән вариантлардан тау китә, чебеше кала. Тау китә, сөяге кала, тау китә, күкәе кала. Менә болардан мин рәхәтләнеп көлдем. Кызык. Ә кем әйтмешли, урысларда бар бит остроумный дигән сүз. Менә монда да бу остроумный. Теге, әй без хәзер менә бер эчеп куйдык, теге былай итеп куйдык дип кенә түгел, аны теләсә нинди кеше әйтә ала. Ә менә мондый инде нечкә юмор белән эш итәр өчен ул дөрестән дә баш кирәк, сәләт кирәк. Һәм комментарийларга килсәк, э, Наил язды бит инде, KFC-га кереп ашарлык һәм ике сүз саен русча кыстырмаган татар журналистлары калмадымыни хәзер? Һәм э, шушы роликтагы ике егетнең берсе аңлавымча яза, э, Наилгә кил дә сөйлә дип, аннан соң ул әйтә, сүз сөйләүчеләр күбәйде соңгы арада, ягъни Наил турында әйтә, сөйләүче куштырнак эчендә. Э, һәм шулай ук әйтә, без госсоветта, судта түгел, рус сүзләрен кыстыруына бәйләнергә бу гади блок. Ләкин мин э, уйлап торам, әгәр дә бу бу гади блок түгел, мәсәлән, менә мин алып барам гади блок, чөнки миңа беркем акча түләми. Ә бу интертат, интернат мактанып әйтә бит инде, без беренче э, урында һәм иң күп укучылары булган татар теле матбугат электрон чарасы, нәкъ менә электрон. Һәм әгәр дә бу интертатта чыга икән, ну, аңлавымча, егетләр моның өчен акча ала, менә минем сыман төрле репортажлар, Стамбулга барып үз акчама эшләп йөрмиләр ә, һәм вакытларын сарыф итеп. Бәлки ялгышамдыр, бәлки егетләр караса бу обзорны әйтерләр. Әгәр дә акча алмыйча эшлиләр икән, әфәрин. Ләкин әгәр дә сез акчага эшлисез икән һәм менә шулай дөрестән дә урыс сүзләрен кыстырып сөйләшәсез икән, Э, бу бер дә яхшы күренеш түгел, чөнки сезгә дәүләт акча түли, дәүләт сәясәтен алып барырга, татар телен танытырга һәм сез камил сөйләргә тиеш, ә менә болай шәләвәләй сөйләшеп утырырга тиеш түгел дәүләт матбугат чарасында. Э, аннан соң э, күренеп тора, егетләр тәнкыйтьне күтәрә алмыйлар. Телләшәләр, бу шулай ук егетләрне бизи торган әйбер түгел һәм Э, килеп чыга менә гади тамашачы буларак мин моны караганда ну тамашачы буларак та түгел профессионал буларак караганда аңлыйм урыс сүзләрен күп кыстыралар дөрес мәсәлән полемика алып бара белмиләр чөнки әгәр дә сине укучы тамашачы вакытын сарыф итеп сиңа караган икән синең хезмәтеңне сиңа комментарий калдырган икән син барыбер тамашачыны хөрмәт итеп Хөрмәт белән язарга тиешсең. Мәсәлән, шулай шулай бу егет яза, Наилгә саф татар телен эзлисең, ком, кара ком сәгатен. Кем син тамашачыга боерык бирергә? Син дәүләт басмасында эшләүче, син гади блогер түгел, син дәүләт басмасында эшләүче журналист һәм син менә болай урысча әйтмешли текет итәргә, син болай эшлә, син тегеләй эшләргә тиеш, тиеш түгел. Инде шуңа күрә әйтәм бит, бу мине битараф шулай калдырмады бу видео. Ә хәзер дөресен әйткәндә, беләсезме, мин аңлыйм, бу егетләр әле бик яшь. Шуңа күрә мин үземнең яшьлек чорымны искә төшерәм һәм ә, нинди максималист булганым искә төшә дә, һәм мин дә уйлап куям, мин дә бит нәкъ шундый идем. Миндә дә шулай бунтарьлык бар иде. Минем дә шулай ук, әгәр дә синең белән ризалашмыйлар, ризалашмыйлар икән, ә, син шулай ук э, каты гына итеп җавап бирәсең шуңа күрә кеме эшли э, йөргән таш шомара шуңа күрә э, егетләрнең гомумән менә шушы темага алынулар һаман да өчпочмак бәлеш тирәсендә бөтерелеп йөрмичә бер инфоповод алганнар киевсиның китүе турында киевсига барып ашап икәүләп менә шулай әңгәмә корып формат буларак миңа шулай бик ошады аларның менә шундый йөгерек тел белән бер берсе белән диалог корулары ошады шуңа күрә әйтәм бит башта әйе кызып китәсең нишләп урыс сүзләре кыстырылмыйлар тегеләй болай менә беләсезме менә мәскәүдәге умарта татар телен өйрәтә торган умарта мәктәбе җитәкчесе лилиана сафина белән әңгәмә корганда ул әйткән иде менә линар хәтта син сөйләшә торган тел бетәчәк киләчәктә кеше алай сөйләшмәячәк чөнки мин әле Азмы-күпме әбиләр сөйләшә торган телне сеңдергәнмен, татар әдәбияты әсәрләрен укыган кеше. Ә киләчәк, чыннан да менә шундый винегрет шикелле булачак, урыс сүзләре ике сүз саен урыс сүзе булачак. Моңардан берничек тә качып та котылып та булмаячак, чөнки хәтта менә минем дә сөйләмгә урыс сүзләре килеп керә. Ә минем сөйләмгә кереп килгән очракта миннән соң журналистикага килгән шушы егетләрнең сөйләме тагы да чуарак булачак. Моны билгеле, ә, мин 90 яшьлек, 80 яшьлек карт булсам, боларны сүгеп аткан булыр идем. Ләкин мин ә, менә урыс сүзе кыстам инде, с пониманием отношусь. Ә, аңлыйм, ә, бу вәзгыять шундый. Шуңа күрә безнең телебезнең һич ул менә шушындый хәлдә дә саклануы, бу күрәсең инде хуп күренеш. Хуплана торган күренеш. Шуңа күрә Егетләргә әфәрин дип әйтәсем килә. Форматларын киләчәктә дә эшләсеннәр, иҗат итсеннәр, чөнки никадәр күбрәк эшләсәң, шулкадәр остарасың. Әле, минемчә, егетләрнең киләчәге бик зур.